Ni mu amukela ka Conspicuous Talents TV Home of Talenta and Analysis under the banner of Conspicuous Media a hi tlangi na genge ya a hi tlangi na genge um so xiyimo xi le ku tikeni coronavirus lockdown. hi ndlela yeleyo se mi pfumela ku mi nga hlayisekini la mi nga koho hi ku hambanahambana ka n'wina hi ku hambanahambana ka swiyimo swa n'wina so lexi ni lava ku ya bula hi xona muntlha na va ya bula hi Vatsonga entertainment hi ku angarhela cause um yi yi yi le ku kuleni and makulele ya yona a yi fanele yi hundzile laha yi nga kona sweswi Matsonga Entertainment a yi fanele yi hundzile laha yi nga kona kumbe yi ri ka xiteji lexikulukumba ku tlula laha yi nga kona sweswi se problem i yini na i ku. ka Vatsonga Entertainment xilo lexi hi nga titshega hi xona xilo lexi hi nga tiya hi xona i tinqambi vayimbeleri va music wa Xitsonga hi vona hi nga titshega hi vona ka ku tlakusa Vatsonga Entertainment swo antswa hi ku swi.

and who else ya ti koho tin'wani ti-channel I'm not gonna mention hinkwato na vo papa Khwatsi if I'm not mistaken so problem leyi nga na yoho hi titshege hi vayimbeleri va music wa Xitsonga vanhu lavan'wani u kuma ku va ekita kumbe something ve le palamende i ti-politician i ti-journalist. a swo hambanahambana va va va minte hi tinxaka hi tinxaka letin'wana va minte hi tinxaka letin'wana va loko va mite hi tinxaka letin'wana loko ku ka ku humelela something bad ka muyimbeleri wa music wa Xitsonga support leyi nga ta huma yi ta huma ka lavo ka va nga ri na na influence. ngopfu ta huma ka ti-voice to hambanahambana letitsongo ti-voice leti kulukumba ti nga le henhla a va nge vulavuli nchumu va ta miyela va ku wi why na va minte hi tinxaka letin'wana so a hi sapoteni vanhu lava yimbelelaka music wa Xitsonga coz hi voho lava hi nga tshembelaka voho ka ku hluvukisa ririmu na na na na ku endla ku ri Vatsonga byi va sustainable for future generations coz loko mi languta vanhu lava nga ka ti-high profile van'wana va koho va ti tumbeta na ku la ku va Vatsonga kahle kahle va lava ku swi humelerisa a handle va lava ku swi humelerisa handle ntsena loko swi kuma ku swi ya ku va benefit-eni sorry ku vula leswi mara va tala va koho va va va rhangisa makhwiri a swi wrong ku rhangisa khwiri. Mara hi xitalo loko o ze va endla something i rhangise khwiri lava taka hi le ndzhaku ka wena swi ya ku tikeni hi yo mhaka Vatsonga entertainment yi ri laha yi nga kona i ku vanhu lava a va ri koho khale ka Vatsonga entertainment. a va fikangi va rhangisa Vatsonga entertainment va fika va rhangisa makhwiri ya voho hi yo mhaka mi kuma ku yo va na few artist lava hi nga va hlayaku ku ve le ka national level ma compete-a ka ti-award letiya letikulu ta national. hinkwato leti ni ti tivaka why na hikwalaho a va rhangile a va rhangela Vatsonga Entertainment va fika va rhangisa makhwiri than Vatsonga Entertainment hi yo mhaka hi tikuma hi ri laha hi nga kona namuntlha so xikombelo kusuka ka mehe i ku a hi sapoteni vayimbeleri va music wa Xitsonga. hi ku hi voho va nga khoma ririmi hi voho va nga na platform ya ku hlayisa ririmi na loko ku ri ku na ti-language activist lava mi va tivaka a hi va sapoteni ka tipulatifomo leti va ti tirhisaka ku ti kula ku endlela ku. Leswi nga ku humeleleni sweswi music lowu nga kona sweswi vo Mister Coast, vo Benny Mayengani, Doctor Thomas Chauke, Oscar Makamu, Solly Makamu, Tingani David Mathebula va teletele ma va hlaya vo Prince Rhangani lava lava Maluleke lava nga koho sweswi.

hi voho va nga na matimba ya ku yi dlaya kumbe ku yi hlayisa lava van'wani va nga na ti high profile a hi pfeni hi ti humese nyana ka voho hi rivala nyana hi voho for xinkarhana for example va koho vanhu lava nga Vatsonga va straight va ku tiva Xitsonga kahle ku vatswari va hina va ri two i Matsonga kumbe i Vatsonga hinkwavo mara va n'wi rhamba ka ka ka ka ka radio. ya ya ya rixaka ra Vatsonga a ka vulavula xilungu munhu i ncini sweswo i yini hi yo mhaka ni ku va fika va hi tsan'wa at some point mara vanhu lava ti kombaka ingaku va famba va ololokile hi ku titshemba na ku tinyungubyisa loko swi ta ka mhaka ya Vutsonga i tinqambi leti hi nga na tona ta music wa Xitsonga. va koho Vatsonga lava yimbelelaka hi xilungu it's not wrong swi right course at the end of the day va fanele va kota ku survivor va fanele va kuma something xa ku dya a mahetelelweni ya siku so mara a hi sapoteni the likes of va doctor Thomas Chauke tinsimu ta doctor Thomas Chauke ti koho ka ka ka ka all social platforms kumbe laha digital platforms leyi nga kotaka ku stream-a koho music wa vona. hi endlela yini na? Ku ri na loko wo tshuka at some point va nga ha yimbeleli sweswi va nga swi yimbelela na malembe ndzhaku swi va swa ha ri koho swa ha hlayisekile ku future generations va ta kota ku va na something xa ku refer-a ka xona ku that's why we we we originate and now we are here so what's the next step. ma ni khoma ku ni ri yini a ni sure ku na twala kumbe a ni ku twisise ke na mara mhaka leyi ni yi twisaka ngopfu ka n'wina i ku a hi sapoteni vayimbeleri va music wa Xitsonga hi ku hi voho lava hi nga titshega hi voho mi sapota na lava. Aim ya vona ku nga ku phusha ku tsonga va nga va kha va benefit-a for example mina to be honest ni sungule YouTube channel because I use to follow Fana The Pep a lot. Fana The Pep a endla ti-music reviews ti-update leswi nga ku humeleni hi Mutsonga ka kumbexana ka Vatsonga hi nkarhi wolowo.

a swi kondleteli division exikarhi ka hina because emahetelelweni ka siku swi na nkoka ka hina hinkwenu na lava taka endzhaku ka hina so leswi a ni swi khomile for siku ra namuntlha loko mi nge se subscribe subscribe-ani ku subscribe i mahala a swi teki mali ya n'wina kusuka. kun'wana na kun'wana kwala ku nga kona as long as i ri na google akhawunti i nga kota ku subscribe-a swi tlhela swi ku olovela hi ndlela yeleyo and then by the way le ka four point six subscribers hi ku navela ka mehe a ni navela ku loko ku ya fika ku loko April yi hela loko ku nghena ka May ni va ni ri ka kumbe hi va hi ri ka five thousand subscribers only need four hundred subscribers leti ni langutelaka ku ti tele mara a ti talangi so ni khensa ni kuma ni vone this video a hi sapoteni vayimbeleri va music wa Xitsonga hi tindlela hinkwato leti hi nga kota ku ti tirhisa hi ku hi voho vanhu lava nga na matimba yo hlayisela ririmi kumbe ku dlaya ririmi ku dlaya rifuwo ra Vatsonga inkomu. subscribe-ani loko mi nga se subscribe mi subscribe na le ka ti-channel letin'wana mi ti tivaka leti mi khomaka kahle ni ri bye bye a hi buleni ka comment section mi swi vonisa ku yini mi swi twisa ku yini.